wan bende kaachiel koda pick up from the airport watere tedeno gigo mabeyo kabisa kama unajiunga na tourist uh, sites na karongo jongo karibu sana donj mang'eny kabisa kabisa kama kwa chaka cheno ni na muda kapo ni makene mondo miyo arwaki nini to kawuono wan gi ng'anyo karongo jongo kama tai cheno ni and Steve uh, James uh, nyakwanyore ni wan wan kande kaachiel koda iluongo ni ojana matin to Uh, ene Paul Rumba Kanya Karangajwang en jal mabende koro go thum maber kabisa thumbe gi osebedo ka wuotho ni Karangajwang mane mami wawacho ni onego bed ni wasapot ojende en sama bende koro nyalo mako lwetgi to wakonyo ni Karangajwang nikech jalo matiyo matek en jalo mabende koro dwaro mondo imak bade mondo en be one ni to nyalo nade Karangajwang koro wan kaka bubu system luongo ni Yeah. wuod Kosele Kijana wapendo chako bothum mar achari nochako kacha gi bongo odonja jawa matin sani koro gorombo mondo gocho gi okumbo otin lakini experience mare mathum ne kabisa yes wokosele wajane an maber in maber an maber mokwongo amor nikech anini ka jathum maler

Mane kaka an bende. Mane gima da mondo janeno mara ong'e ni ok ne chak achak e bongo ka lakini ne chako ni wero thum mag bongo igo ni pia tuwe. Eh ya ya.
Tuwe gi instrumental. Eh kawe gi instrumental. Me kao na.
Eh ma kao na. Eh ndalo cha. Ndalo cha. Ndalo cha. Kapod tin. Kapod tin.
Mm. Yeah.

Koro noyudo kokago thum but koro nayudo kaka ne nitie ga gimoro ni Top Tatu Mtaani. Top Tatu Mtaani ne eh, gidhi e mashinani to ging'iyo talents mabeyo to gi support. To gi support. Eh, ng'ama notelo kanyo ne en Madandi ndalo no. Na- eh, Naromo kanyo mana kama nakuongo romo gato gi Jakomenyo. Okay. Eh, Koro kanyo ema nadhi maweri makawo namba. Eh. Koro kaka nakawo namba, kanyo ema achako bedo gi confidence ni kare to anyalo ga anyalo go thum. Obugo kapok wachako ter ng'eny mabor, ada mondo inyis na jo jana ma bende koro nichon machalo koda kamani to ah, Abungu system en jakanyo. Kaeto wachako achaka mondo koro discuss ni to brand mar Abungu system chalo nade. Abubu sister nan ja kosele. Kosele karachu. Uma be count. Uma be count. Yeah. Ekinde kidu be go yumi. Sulu be go yumi. Yeah. Masani koro undiki ya bubu sister. Nisani brand mara bungu en mane. Bukungu original name mari en make. You want to get a bungu sister. What is your name? Original name na mar ID lo ni Rogers Uma.

Dala kibiro ne roja suma to kibiro. Okay, ba yuro roja suma.
Eh, but kibiro na bungu kati penjo mako sele ka yitu kingi mchopi. Dala.
Dala ga bungu. E dala ga bungu. Eh.
Koro gimomiyo nolunga kama. En ni eh dani dani ma uh, wuon uh, ma min baba ha nobiro nyiso mari Ning'eyo ibiro nyuolo nyathi, to nyathini ibiro luongi ni Abun. Oh, oh. Oku bedo nyathi madichuo, nyathi madichuo. Koro otimore as a coincidence ni ni uh, konyuola uh -huh. to pasta be mane yalo uh -huh. mane ndalono uh, eh, madhera ne jaro mm -hmm. fadhena be jaro to pasta mano biro yalo kata mano biro luorore mano biro dewo ni luongo be na bum
gini mit na mana de eh, eh. no jawo ge no jawo ge koro mano e gimo miyo nying no no bedo na na bum koro system ah. system to koro biro ka koro ah, bang to tatu mtaani cha ah. koro ng'enyne nadhiga kamadanje koro kamadanje ka niyudo ka wan vijende koro uh, wapuonjore thum seche moko goni piano to iwer matin inyalo wero bongo gigo koro ema gino ero nobiro ni hey, ya tiwer kama dilu system iwer kama dilu system system wow. koro in wabulugera bungu system
ng'ama miyi nyingni ng'ama miyi nyingni koro ng'ama medo system madaji Madanje mama do system. Eh, ne gin kanyo gi Jose Langa by that time. Aha. Jose Langa ng'e wach na maber. Aha. Kanye mana nyinge no nobiro. Wow.
Ja nyakora magajwa kamora mara mitire gino mit na mara tare nikech tire ni- nyinge moko mabe ni miwa gi bei kik wawegi nikech nyinge gi buma. Yeah. Dayo koro. Ibro yulo yathima bure. Eh. Yathini chake abumu. Ya bum. Jadolo biro. Obiro. Iluongo ni abumu. Abum. Kati chaki mono gi janabi ma jathum luongo ni Madani Pereme. Yeah. Bende koro wach ni bana koro nikech uni ber kabisa koro in wachaki ni Abungu system. System. Koro Abungu system en trade name mari. Yeah. Yeah. Nyiswa ni to koro nikech eh, nano ga bende kacha ah, ndalo ariyo mokalo kacha Rigi Kabasele nano ka ne osundi kacha ahinya e mbui mare. kendo kwacho ni abungu system ma jodinde ma bende koro nogo bende wa support yeah. ma bende tiyo matek e paw thum ka ngima yes. dhia
amor ahinya gi giwo chiri gi mbuta mm. eh nikech ng'eyo ni ka ibet gi joma dongo maber to iwacho ni apari biki oseotimo Eh, Eh. panapo wazee hapa ni kijana. Eh, kibet kodgi maber iyudo mwelekeo bende maber kaka chieng' moro inyalo gochumi bende maber omiyo noneno maber mar kite e mbui kata chande kaka upcoming artist mag benga gi ruma amor kabisa Yes. Ma abungu system boro tu. Abum system biro rumo. Biro rumo. To benga ka be wafuse go mondo kik wawe joma chon gi bende chien. Eh. Eh. Joma nyien generation mo masani. Uh -huh. Ingeno ero eh, bongo uh, magende gi ero bende wangalayo. Wangalayo. Kuro wafuse mondo at least mm. gin bende giyud ber ma ma joma dongo kande bende yudo. eh, wafuse manyiso ni uh, we amada penjo ni nitiere jalo mabende koro okia pogo ni to benga gi rumba ere the difference between benga and rumba kani luwore gi tune luwore gi tune tune ok inyal nyisa ni yande adwa go benga a- adwa go benga kiwinjo ka ago gita mar rege Mare- eh eh gigi opogore gigi opogore. opogore Ing'eyo kaka jakongo nyalo go thum ma kikongo cha gi kaka jaluo ma ka nyalo go thum okach.
Gipogore. Gipogore mabor kabisa.
Gipogore. Mm -hmm. Akwenda mondo wagane mbaka kendi eh, brand mari ma kawuono kendo da mondo wadwele ahinya sana nikech eh, ng'eni thoth ji chakoga band lakini obadilika maber. Nyisa ni chakre ma bende koro ne donje eh, thungruok maka Ang'e ni isewinjo maber kendo bende ineno ka bende ji wacho ni rumba ok tim maber but ineno ka istik e rumba kendo wacho ni idwa go- idwa go rumba mondo ichak ifise gi benga mondo thumbewa machon ka kik lal. Ineno ni to bende ineno ka gima idwa chiwni en gima nyalore. nyalore kabisa nyalore kabisa mano gimomiyo ineno ka na stick eh, mana e benga wa gi rumba wa because ji nosekawo ni benga ni en mar jok jok machon Omomiyo asteke adwaro ni mondo uh, ji obelieve ni wan bende kaka uh, joagla osetero oagla to another level moro wadwa nyisogi ni yande uh, benga uh, gi rumba nokonfo mm-hmm. yes aneno kata my counterparts moko bende sani ting'o wigi malo koro watimo encourage kata gigende kaka wan ma bende biro ji otematema at least Wabed gi uh, artists mag benga gi rumba mang'eny mondo at least wagol uh, benga gi rumba ni bedo oko kendo odoge form kaka ne en chon. Kaka ne en chon. Yeah.
Nikech eh, thumbe gi ne jagoya to angla bende biro ka lakini koro uh, ang'o momiyo people feel ni rumba dok piny? Gimomiyo rumba dok piny, rumba, rumba gi benga no en expensive to ing'eyo ni uh, dhano bende oyudo gik mayot eh? thum moro mi at least uh, idhi e studio tiwinjo ka ya studio go beat moro mamit to ing'ise ni waketi gimoro waketi gimoro to gimoketono gimineno ni thinno dhi moro vijende matindo kabisa kendo thumno osehit kabisa. Koro ineno ka uh, Benga wadi nyaka igol piny minon thum mi wach ni adwa wer ang'o to be en gima kodonjo it ng'ato to nyalo chinjo ngimane kata gima kodonjo it ng'ato to nyalo affect in a way nyaka ikwong inon kasto ing'eni nyaka utim practice ka itimo practice gi jogi jogi nyaka ing'i kaka gidhi ot gi kaka nyaka gichiemo ma to ki practice tich ma in ni pile pile nyaka ing'i kaka jogo dhi e ot gi kaka gichiemo maybe for a month after that month ibiro dhi e studio studio nyaka ichul studio e chulo pesa mang'eny jogi bi chieng' midhi go kata nyaka ichul gi pesa mang'eny koro e- ji ji neno ni ah ma pesa mang'eny ahinya mondo mi koro wago benga wadonje e thumbe mamoko gi ma aloso thum kawuono to awuok adhi e studio kata jada to agole kawuono to en gima dhi bedo it ji benga gi rumba ok inya timo kama Eh, koro mano emomiyo ineno ka jowetewa gi iwe ni gikwalonwa ng'wech because en thum minyalo go kawuono to wuok kawuono to wan marwa ne ok nya timore kamano matiende ni nyaka ikwong inon thum ma iti gi pesa bende mang'eny. Samoro itiyo gi pesa mang'eny kamano to ok ochopo it ji bende kaka ne idwaro. Koro iyudo ni mondo mi ia piny michak i- i- iyudri maber mondo michak idog igo machielo okawo time. Iyudo ka jok moko ka osegolo kata thum apar. Iwinjo.
Koro, eh, is it ni en ng'eny mar thum, emomiyo thum shika, kose en quality mar thum? nikech ka benga pono ni benga koro en thum ma kawo time tigolo thum maber kabisa hapa ni kata owuok mana chien to it nitie so thum moko kata gol mana par to kum Nitie thum. nitie thum mahit Mm.
to nitie thum maber Mhm. nitie thum maber ma biro bedo e market en obiro bedo ga bedo e market kata

ok olal iwinjo mana kigoye dichiel diriyo moro to en aena ti to mano hit ja kolal noya kucho ichak thum moyae uh, uh, one to dhi e one hundred koyae one hundred to odok e zero odok e zero to machachalo odhi e fifty ibiro yudo mana kodhi e fifty one fifty two fifty three kaka time medo sudo e kaka ji medo ng'eye mondo mondo pick up mondo pick up yeah. koro bana mbaka ni to koro uh, company mari ma kada brand mari mar Abungu system mm. nyiso ni to lek mane ma bende godo gi this brand nikech fans bende koro riti kacha fans neni kacha mokwach ni bwana nyathini koro waneno kaka be plans mag Abungu system what you have en niya yeah.
onge onge onge onge jathum ma ma ike tin ma onge ambition mana samoro saye ma pok oromo kata ji bende osenyisa but samoro saye ma ma pok oromo gima believe Nyisi nani? Nyisi nani? ah,
Hivi Yeah. ndio wacho nani? chieng' moro wawajisi story moro Eh, chieng' moro nyisa. nane mtandao Ehe. to noluonga e live moro e tiktok koro kadonjo e live no to ayudo ka ji ng'eny ji over 200 and something ne gipenje gimomiyo ok anyal chung' kaka boom system to gi gin gineno ni asara mondo mi achung' kenda e life nyaka ikwong inon gi menine be in at that place isechopo at that place at that place nitie gik ma nyaka oket in place koke kawa that step koro ema omiyo anyiso anyiso jowaga ni ure ura oya an gi plan ni chieng' moro nyaka abed gi band Mara System International.
Winjo?
Eh, Eh, man ambition ma an go ma kama wuothi Eh. tawuotho go. gino chalo pachi.
Eh, Mm. gimung'e ni samoro ka eh, gi- gi- ging'e gimoro e ngima ka ni idwa dhi nyiso ng'ato ni okonyi okonyi gi puodho mondo ipur. Idwa kodesa. Kaeto ichak idhi ikwayo jembe. Koro ng'ato nonyiso ng'ato bro jiwo ma e ni puro maber. Ni puro maber. Akaro dugi do. Kasi wuon jembe nyisi ni ya. Koro jembe nani adich.
Jamdoseti. Eh, chamo message. Eh, Koro nyaka iguri piny. Momiyo kapok ng'at- ah, ng'ato otimo gimoro, nyaka ikwong inon. Eh, But ng'a moyie biro mar a sister somewhere, Mm. mano ng'ama yiego but ang'eyo gi e chunya ni ok abor gi kama dhi mano gima ng'eyo wuod kosala iwachoga ni chaka chaka
e gimomiyo anyisi niya Eh. ang'eye pacha ok abor gi kama dhi iwachona gimoro ka ni eh, ji osenyisa ni mondo achaki Eh, an kaka bungu sister mondo achaki Lakini aneno ka pok aromo. When, when you say ni pok iromo, ang'o ni, eh, what do you mean by pok aromo? Nikech interview neno piny ngima, fans magi bende neno, nitie jok ma bende osego pako mani mondo mi o- wang'e ni to ang'o ma Abungu ochando? Abungu dwaro ang'o? Nikech wadwa mondo Abungu otim nade ochand? Abungu en ang'o? Ng'eyo nitie nitie niya, nitie chako band Ehe, gi band ochaki. bando chai.
the difference in money chako bandu chibando chaki eh
hivi eh. jo gino mm-hmm. lera na gani ichako bandu mm-hmm. gi bando chaki mm-hmm. kichako bandu ng'ata ng'ata nyalo chako bandu kawuono mugwaga bandu neno mugwaga bandu neno after all
olwa olwa
bando chaki matiende niya pressure yae ground Pressure yae ground. ground kaka koro iwinjo ka jinyisano koro pressure yae ground Pressure ni bora ni gima is building up. Eh. Eh, koro joka ema chudi niya Eh. kanyo nyaka iwuog kama inti kanyono koro chak mari matiende niyande fans ka oyie gi gimitimo Matiende ni fans go ema miyo wabedo jothum maber. Sama keto thumba oko kacha gin ema gikonya promote to gitimo hivyo. Omiyo ka gin ema giyie ni nyaka chak band, ok anyal tamo. Yudo ngi jomo kwero si ikabu.
Koro ng'eny gi moko bende gige loko. To gibion board. giwacho awacha oh, gi beyond board eh. Eh. Eh. mondo lekna ni obed true koro mae momiyo wan ka the google system nikech mae iluongo ni is a conventional interview tiende ni interview mwatimo at the end of it konana ni to gima na google system owacho cha nikech a google is building an empire ma bende wacho ni chiegni odobedo gi google system band google system international band system international band system international band yeah to the pinye ma nyaka be this ground koro gi be on board gimomiyo gimomiyo gima mara da wacho ka Mm. aparo ni eh, jomoko kata social media ong'e ka ni an gi band to nikech Nitiere shows ma ng'ato luongi to restrict ni in shono nyaka bed mana mari ok ok odwa ng'ama chielo Ma- mago shows madhiago kaka boom system Nit- Mantiere shows mis- misago kaka Bungu System. mang'eny

Koro en mana nyaka a- aket things in place. En mana ni ande support ema nyaka yudi moroma. Eh, nyakwara mboga jwang' abungu wacho ni support ema nyako timore nade eh, ayud moroma.
Eh, ok ni iromo chaka chaka Ah, ah, abungu wacho ni be on board come on board eh, Eh, come on board eh. nyakwara mboga jwang' kamoro amora miteka othul makende ma pod amedo nyisi ni wan kande kaachiel koda Abungu Sist and Manawur Kosan from the Yuang Mabende Kurwa discuss about his brand and the mission Mabende and Godo Lake Marabungu Chana from the Yuang Mayuka Yopimbe na watu ni and Yal Mabendo Sero Kendo Oramo Ninya Koket Benga and Lurumba e okang' mamalo ni kod bedo wang' kendo believe ni gima nyaka timre Yeah. Wadhi duka matin to kwa duogo to Abungu Sister inyiso ni to uh, chalo nade uh, wadwa ng'e ni to album za bima ibe nisegolo plans mage ma bende in godo yodo kata ka bende nitie concert moro ma bende nitiere mbele kandi ma bende idwaro mondo mi koro Yeah. uh, members ma biro on board gilika ing'e ni kwana wan gi gima chalo koda kama. Yeah. Kete mana kanyo waduogo bang' sama chuo. Ma en Chuny Onagi TV walendo kawuok e chuny bono ma Kisumu City otemore no ma Selenda Resort.

Wan ka nikech in. Ma en chuny Onagi TV, adundo jaluo. Chenro mar Simja mondo bende ok odong' chien, kama waseikore mar menyonu wechego eko ma piny oru godo, nonro mar oboke, chal mar fwambo e kor gwenge.
Weche somo, dongruok mar piny Luo, pur kod ohala. Tudri kodwa kochakore wuok tich nyaka tich abich chakre sa apar kod ariyo mar okinyi nyaka ang'wen ero mar onyango mabiro taye chenro ni eri iluonga ni Harigan Wakoyo kaachiel kod Sis Musta Auma. Kok chuny Onagi TV to onge kamachielo.
machiegni kendo nyakwar mogiluong kamoro mar nitiere telo mar ariyo mar Jotho Gwanya kod Jogwa kama bende koro wan kani kaachiel kod jana matin mano wuod Kosele ma bende nomiye nying gi dayo. Dana nokoro ni chieng' mama ne mak ich kendo nonyuol nyathi miluongo ni Abungu. Eh, Onyuol ibo nonyuol nyathi ma wuod chake ni Abungu. Eh. Eh, kendo system nomed gi yath moro aum miluongo ni Madanje perimeter koro en eh. abungu system ni koro ngojwa what discuss brand mar abungu system koro ngojwa to chalo nade wuoth chalo nade koro ngojwa nikech tinde kuma bende koro wacho ni koro nyaka wachaka chaka tinde mano chako moweyo tinde ma bende chako to bende eh, chuny gi thoe ni koro ngojwa wan kane ka chako abungu system ma bende wang'e ni timo tich maler daktari samo nduru daktari yeah. mabende nodhi maber kabisa elba maber kamano mm. uh, daktari samo nduru na uh, nini agule manyien Chak gole manyien. agule manyien nayudo ka machacha Mm. nokogore maber ahinya ndalo machien ka koro ah, sani kaka medo ngirora Mm. nagule manyien Mm. adhi kete e youtube ah, tarik apar gochiko Wow. mondo giwinje maber Koro daktari nie board. Eh, nitie. Nene board. Nyisa ni to Abungu System madho the umbrella mar Abungu System wan gi albums adi kata bende thum bende wasegolo ma bende you feel like itimo maber eh, eh, system system ya. Uh, anya wacho ni two albums nikech eh, awach ni mostly an gima timoga ni agologa uh, thum achiel achiel achiel achiel ok agol gi as an album but agologiga single Eh, koro agolo i- achiel uh, dhi matin kendo achaka agolo machiel Dhi matin kawo thuolo maromo nade uh, luwore gi resources nikech seche moko idwaro ni mondo thum owuog gi video mare koro nyaka kawo time nikech nitie kata thumbe Mana go last year, aparo ni eh, ndalo machien kata chande kane wan gi owadwa ma Jamboka, eh, thumbege mane ogolo ka, nitie thum mana thumbe mane ago kodgi e studio ma pok agolo nyaka kawuono. Ma gin agina e studio. Achiel kuom gi achiel kuom gi en Sam Onduru mane anwoyono, mago kadhi wuok tarik apar ochiko. Nitiere thumbe man go manyien mago kane ogo last week. Makuda kita kita.
Stop ni ti. Eh, you are you here. Eh.
Koro en mana teach. Mm. Manyiso ni sani ka uh, wach ni aluonga bungu system eh, function mara to bungu nyalo yudo na tumbe ge mok twade corporate ma kamano maber kabisa. Kamano. In gi tumbe manyalo go minyalo go 6 hours. Kamano ago.
Hmm? Ago. Ne wane wa. Eh. A- apenji niya Eh. kaka bungu system Eh. bende nigi thumbe gi minyalo go for six hours An go.
Eh. Ka, ka, ka ariwo gi manyien Mm. mase mantie studio Mm. agoyo
ma wan wamela mela bungu e miela miela bungu Mm. eh.
Matiende ni nyaka ging'e ni nitie gik ma timore e tok katin mabiro eh, mabiro mm -hmm. eh, nitie thumbe manyien mm -hmm. mabe pod akita kita mm -hmm. pod adwa mani mano ago last year ka mm -hmm. ema kunga mingi mm -hmm. kae to koka gibiro yudo manyien mana go anyisi ne ago kata last week mm -hmm. thumbe mokwongo mane go thum mawacho nago mokwongo mm -hmm.

En är bort. En on board. En on board. Eh. Okay. Eh.
Mano jatelo ma bende osekonya malach. Wow.
Eh.
Mano awacho ni big ups to him. Eh, osekonya. Ah, koro gima nada penji ni to like yearly igolo thumbe di higa ka higa like higa wan gi like 12 months koro kawi thuolo maromo nade mondo mi produce song
ing'eni som somo ok inyalo wacho ni imiyo uh, duration of time because ka- kakoro awacho ni sani an gi thumbe madhi thumbe auchiel ma an godo Gin godo. kaero naketogi e market kata gi te taketogi but agombo ni mondo atimnegi kata video moro matin mapod Uh, pesano samoro pod onge nyaka ikwong imany pesa mar video ing'i kaka gino nyalo timore maber koka igol gi bit by bit kata igol album samoro Eh, kamano. masani nigi videos adi videos an gi video chiegni uh, auchiel

magana kiluonge function abungu nyalo go thum kaka abungu system nikech en gi thum mabende koro nyalore eh, abungu system bende oseluonge different function mopogore opogore kaka abungu yeah amana mna ga dog kamano now this is abungu system mabende koro temo golo thumbe benga rumba mondo miyo omoro ganda inyiso ni lekni kocha cha en mar yawo band inyiso ni to wan e 2025 Yeah.
mpango chalo nade kata concert moro ma bende seche moko iiko ne fans ah, jok ma bende konyi godo gimoro min godo 2025 ni wa- warita ang'o abungu system company kelo no wang'o Eh, thumbe manyien Ehe. thumbe manyien nitie mabeyo mabeyo ma girita rita Mhm. but e yor koro launch abungu system mm. man to koro aketo secret Eh. And they did a lot, guys.
Wengine fans nitire bado wang'eyo ni bwana to. Just tell us niya kata kikete secret but do we have a launch?

Man to kara wacho na kitu secret matin. Eh. Because ingeni in life ka eh. nitie jok ma kuni kwano kwano steps eh, mag. Step mag. Eh.
Koro kidhi go step kama. Ibiro yudo ka. Ina logo lo det bi yemje ban. Ah. ah. Ing'eyo ng'ama ng'ama riemba band to onge. Eh. Because band ma wantiere I'm one of the leaders. You're one of the leaders.
I'm one of the leaders ma timo gimoro amora ne band ma wantiere sana. I'm grateful for uh, ne opportunity man gi miya. Yes. Koro ng'ama nyalo teta to onge. But- Ine menya teto gi. Ah, ah, ah, ok anyal teto gi lakini uh, nitie uh, some difficult uh, iluongo nang'o gik moko in life manyaka manyaka i agree ni bro timore ng'ama ngima ma, ma dhano ma wuotho nyaka bed gi gol modwa no ochope Eh, to nitie jomoko ma bende ah, kong'eyo ni ah, ah, bungu ni dwa dhi timo gicha chande kama kamae to owe koni to mano nyalo chiwo mar goli iwinjo They have to know ni an gi lek mar bedo uh, gi band mara. Band mara. But date ma biro bedo gi band mara to kanyisi. Mm.
Onya bedo kata kiny kata onyalo bedo. Onya kata bedo kiny.
Eh. eh kata next week.
kata next year. Eh. But gima bende koro chando ga gini koro sasa kaka koro ingia tele band ni. And then he also the lead vocalist. Yeah, to in ma bende seche moko koro imiyo band cha koro maybe ndhadhu moro. Ma sama koro kiwuok, how do you feel ni joweteu ka koro dhi bedo? Nikech ma bende gima biro wacho ni ne wan kama ndi koro band seche moko is weekend ng'eni fans moko wacho ni bwana jogi ne kane gin kamoro achiel ne gibedo. Koro jamani opogore jamani opogore koro jogi ketho band. Ing'eyo,
fans be nyaka yie ni dongruok nitie. kata iwacho ni uh, anya chiwo example gi o- owadwa ma jamboka ka nowuok odhi ochako mare mano is a growth eh omedo gimoro kacha wabro wacho ni eh out of beruba group band ma wantiere ni beruba group band onyuolo olemo moro ma ji neno ka Gineno moro kamoro. mano e gimomiyo kata jok ma wan go e band chieng' moro kata ambe ka bedo gi band na gibro wacho ni wan wan yani beruba group band en min jothum musewuok kae mubedo successful emomiyo ok nowu ok dwaher mar wuok mar go kamoro piny but kam- kama- kam- kamano to pok otimore to iwacho ni kaka jathum ditimie ang'o mondo kik igo kata piny matiende ni you have to bring them on board ibet kodgi piny wang'eyo ni ang'o manya timore kama kama kama ka nitie ng'ama nya mako kama kama bas watim kamano eh matiende ni yandi iwuok i-inform jogo miwuok jogo ng'e ni yande ng'ani to wewa but ok iwacho ni awero kaka chien ok ya nyathi ma nyako joluo inowacho Eh, iwinjo eh. chien ok ya Eh, nyaka ibring gi on board inyisgi ni ah, kama kama apango kama kama Eh, tiwinjo ni giwacho nang'o wanya timo nang'o Ah, we wamany ng'at moro mamakono kama kama kama mane i-inform jogo ok iwegi ni pa mondo e, e jogo lwar a achiel kuom gino bende wacho ni thum benga ok tim maber kabisa giwacho ni jothumbe ma kaluongi ok ohero ok ka gidwa hmm. emomiyo gipogore
ok ng'eyo ng'ato ka ng'ato en achiel kuom
an achiel kuom gi eh. lakini ng'ato ka ng'ato en jakwadh chuny hmm. eh, Recently pok aneno ka gibiro gi group moro ma wayot ni wanyalo riwore kaka jotenda mag Benga Kirumba, pok aneno. Ka mano biro timore kata samoro be akare ane makia. But ka mano nitie kata mano biro timore, wan ready mar timo kamano mondo wabed kanyakla. Ah, weche moko wachore abungu system nikech ti golo video moko mamalo mano Mungu channel hiyo ndio sponsor. Abungo ndio jasishes. Ing'eyo, ing'eyo. Eh. Sponsor bire yore mopogore. Yore mopogore mopogore. Eh. Nitiere ng'at mabiro ni abira kata kiwero wachne, ah, thumno berna, mm. kata ing'ise ni ah, thumno ah, adwa ni mondo agol video to konyogo eh, omiyi pesa moro minyalo golo. Nitie jok moko mabende eh, dwaro kata ni ket nyinggi e thum kata ichogi gin bende gihero mar mondo mi gikonyi mondo ichop lekni gigolo pesa mondo mi gi promote video mago jok mwayie in life wayie mondo gibi gikonywa mondo thum mago jok ma on board
wayie mondo Eh, eh, gikonywa eh. eh. Gora Kenny wa just one second.
Ah, to goro. Ah, gino bada dwa na chaka penji kandi ni ah in gisa na in kata gi tumbe a beach midwa ni gona video. Mhm. Ah, nikech kandi wo wuge fans kida pale sa mbendo wako mba kandi fans magi bende ne nitedo ko bende so twalo wetgi nitedo ko mabende ko bende twalo wetgi nitedo ko mabende so ko podo kiane bwana nitire pek moro ma piny godo

Masani chunyi ne gombo golo video ariyo kosa abichi. Ah, Nyako wacha mabich wacha, dichiel. eh, kata kachiel wacha Achiel, kachiel.
achiel. Eh, Aha.
nyaka ichul ja video nyaka ichul Koro dala achiel ni en sasa. 70,000. eh Koro ma, si- ma ang'eni kata kadhi somo comment kaende to koro mokajua nitiere uh, osiepe bungo mabende wacho ni to video idwa ne gol karang'o mondo 70 kende midwaro kende madwaro nomaki ka 70 ni olwar to koro waneno na video mafanya una na video fight mm -hmm. kamano mm -hmm. eh. koro ing'e ni gima timore ni seche moko itiyo gi resources mang'eny mm -hmm. mar golo thum kata video mm -hmm. kato samoro dhi oko kata chande mm -hmm. to flop eh. koro iyudo ka koro pek mondo mi ya piny kendo michak igol machielo mm -hmm. ok yot mm -hmm. koro mane ma inyo jothum yes nikech ma bende gini kelo gima ber iyudo ka ng'ato golo thum The mobile spend like 70,000. Mm. To go to money trade with Tumbi ni mondo mi duok le pesa. Yeah.
Otek. Otek. Iwacho mani uh, ki support talent. Support to talent. Thum machieng' mono mor manyalo moro kata fans ok ding'e. Ok ding'e. An thumba mana mana wacho ni thum mana akawo matin mogik. Thum mawero ni chok choka. Chok chok eh. Eh. Eh. Ah, mano thum mana kawo matin mogik. Mm. Ni ah, thumni nikech en thum mano kakawo time ni koro andiko. Andika. eh. Koro kaka dwa bu- wa- wa- wabed kaka wabed kodi ni. Wabed gi jagero to jageta go gimoro mamit. Anyiso ni eh, tema ne go kendo mondo awe- atema ne wero gimoro ka. Koro atemo wero gimoro. To ne wan e studio. Mm. Tuing semuanya ah, wakil cuman kita kayak wira wira kata lah.
Adil, eh, koro kwa gabi, to ka gabi, to make go saber. Mm. Kai to koro dire ka, ko ka manyu gik manyalo gik. Manyalo gik ka. E studio ka nyo.
Mok ni bero ni compose gik ah. nende. Machok chok ni an nyako ma ongen mana ngama ne para para. Ah, apare studio ka. Ah. Eh. Ok en thum mokawa saa mang'eny. Remo maremba. E remo maremba. Mana kama nyaka ram gajuang kamora mar mita kathul makende ma pod medo ruwa kini kech ma chenro ma ngejo thumba nyaka ram gajuang wan kende ka achiel koda bubu system ma ah, bende wuod ah, wuod kosele ma bende kora sebedo ka timo matek kabisa kupo ni ngi penjo mora mora inyalo miwa kata penjo mari e comment eh, section kanyo facebook page mar chune na gi tv youtube page chune na gi tv Ah, kaachiel koda tiktok moro mar chuny onagi tv wan ka ndio na first interview kaachiel koda bungu system mabende wadago mbaka nido chalo nade abungu race kacha issues mabende opogore opogore nikech wacho ni oseromo to lakini jomoko wacho ni aseromo aroma gi dhoga lakini ok agibi on board adwa ni mondo koro eh, session mabende wachiegni tieko nido nyiso ni to nitie jok mabende digomb bedo on board gibed part of abungu system gibed part of your journey ere kaka ginyalo bedo kaka ginyalo timo mondo mi koro gibedi as your team nikech apa ni ubedoga gi team Abudhi kiwacho gama ni on board. Fan mari dwa mondo obed on board. Ere kaka anyalo bedo on board ka mondo miyo kopo ni nigi function moro kopo ni nitie gimoro matimore nikech ang'e ni very soon 70,000 ni inyalo luonga put mari moro. Yes. Mondo mi chopni gimoro matin. Yeah. Ere kaka jago nyalo neno ni mondo mae tim? Koro uh, an gi namba mm -hmm. mabiro nyisogi kae mm -hmm. uh, ma anyalo miyogi mm -hmm. to koro ng'ama deno wuo koda mm -hmm. kata dwa sapota mm -hmm. biro sapota kanyo mm -hmm. kaeto uh, inyalo dhi youtube mara mm -hmm. abungu system iyuda facebook abungu system kata wuod kosele city mm-hmm. iyuda i yuda tiktok abungu system i yuda platforms gi te inyalo yude thuma matiende ni kidhi kata e facebook kata idwa go reel moro mm. tindika andika na bungu system to beka riedo kanyo te eh, platform moro amora spotify google itune inya yude thuma yeah inya yude twitter idm matu

agombo ni mondo ang'e lani abungu system magocho ka igocho kanyo physically mondo mi wabi kaeto wamiye ling tich adi ka tich adi to warado nade agocho davungu ba uh, chuny boma ma kisumu ka uh, agocho agocho from thursday to saturday koro kimanya kanyo tiyuda yuda michamo maber
to uh, this, this month march ntiere function ma ungodo oko kose inena kama Uh, function uh, moko nitiere oko but ka nitie ng'at moro madwaro ni mondo wagochne kamoro nitie jok madwaro shows gi ma private samoro odungi e dalane odwa yawo dala samoro en garus nambano igo agoya to ugweya wuya wanyalo biro mwago
Ah, mano gima ber kabisa kapok wa- ka wadwa loro we- ka nitiere gima inyalo wacho e- e abumbu system ka ndis moko ma wawuoyo godo kapok wa- wa- wa- wa- wa- we close the bracket an gima nya wacho fans ga ni ah, ah, awacho ni gimed supporta mondo amigi thum moloyo kata kaka gi expect support yo mane atum supporta e yor pesa Okisa bot tu. Kenya mokwongo en Eh, pesa. eh, pesa, eh. Mar ariyo Eh. en dhi e YouTube na isupport, isubscribe, Aha, uh, idhi e Facebook, aha. ing'iyo gigegago. Mm, Eh, manya supporter. mm. Yeah. Abubu kapok waloro ka ndie, adwa mondo mi o- engek na

Haya e Nyasaye more kulo. Eh. hey, ingeni wacho gari bwana duonin jama ne miti e, e, e, gine ne e, social media kana TikTok arango lakini kidhiri do kan gimoro ma different but mari ni is rhyming bwana. Mundi ndiye maja. Eh, na na maana hapo. Eh? Ah, ne para moya juang mane longo ne bungu system ne para juang. E wako kata mbaka. Wapi ko kata ko lura kata ko na comments ambaye dugu lo kata cha ngini fans ko ro gin na magini no direction. Yeah. Mawuza ni tebe mabende no watimo. watemo ng'e ni to bende we can get a support from our fans yes. uh, gima anyalo timo champion en ni bende wanyalo produce that video yeah. wanyalo yudo that 70000 yeah. once we get that 70000 to koro chini bwana kare dieri this interview was a good one so kopo ni winjo this uh, program ya kwenye jwa ni wa direction ni to watim na waluonga put mo matin kosa luonga kosel chieng' moro achiel to wabed live to yeah. talk about 70000 yeah in iye ni mondo otim ana iye abugo iye iye
oda wacho kama die uh, we want to do something economic jwang next time kalore gi comments mabedo comment ka ndie then wadhi bedo kata cha maybe the next two weeks or so mondo mi wago mbaka to dhi nyiswa ni to thum mane magombo mondo ogone godo that video So this is going to be his project e chunya nagi tivi kaka projwa in kaka supporter mar uh, mar Abungu system. Wadwa mondo mi wa elevate Abungu system mondo wanyise ni bwana fans can support. Yeah.
Mabende fans mo support no kata ka thum ka kata 15 minutes to fans will support you know dhia ka 20 minutes yani paka paka fans. Eh.
yeah. Itoka toka fans.
Eh, acho gani?
Acho gani? Mane ka kwadhi time kato koloro chapter no da biro kani mondo nyiso ni to band ma koro itiyo godo sani iluongo ni band mane compose gi jo mage to achievements ma bende use ose band ni ma mi bende koro bedo together kaka sani. Yeah. Mm.
Okay. Uh, band band ma wantie sani iluongo ni uh, Berumba Band. Berumba Band. En a group band mano uh, waluongore uh, en ni nwaluongore jok mago thum Aparo ni neno kata uh, ka wan gi Rigi Kabasele Yeah, yeah. to wariwore. Koro en a group band. Kama wasechope en ni uh, sani koro wadhi gi higni abich nyaka ne chake. Nwachake aparo ni ndalo korona. Corona. Eh, ndalo korona. Koro nwaseya kod ndalo korona mwachopo ka. Success monya wacho ni wan wasebedo go en ni uh, jok mo ose ya e band bende nitie to nitie jok ma bende oseya maber kaka jamboka ma koro nigi band ne wa expect kata jomoko ma will come up mondo uh, osupport to gi jok ma uh, nyalo chieng' moro nyalo wuok nyalo ting'o wi bandwa malo ni ah band ni en min jotho Go mano e gima anyalo wacho. Nitiere ndalo mana bende koro ne ok ne na ndalo mano koro pod un e brai mano koro ng'ato jambo ka ndalo mana en mar koro pod un e eh, I mean eh, Berumba Group. Achievements kata mana songs mane ugolo maluongo nying Berumba Group ni ma maro kosa ng'ato ka ng'ato ne golo individual songs. Ah, band band ah, band ma wantiere oyie mondo i thrive yani juneni in kaka in ka nitie recording ma wanyalo konyi wadhi wakonyi but thum en mari apa ni ki idhi kata e album majaboka videos samoro ibiro neno kower kode kanyo kata jomoko be biro notice duonda e thum matiende ni wayie mondo ng'ato oya e a certain level kodhi e level machielo
Bende mang'eny osegachake lakini un ubedo for five years kaka un ma mako other bands ni ok oyudo. Lakini kaka one of the leaders mag mag band. Ijama matin to itin to in gi leadership e band. A leader jatelo. Ing'eyo, Is eh ing'eyo ni eh ineno iwacho ni ei ot. yeah. Iwacho ni ei ot, iwacho ni osuru emong'eyo gima ei ot no. But Yeah. Ok onego bed ni eh, jo jaoko ng'eyo gimoro ma timore e i odi. Eh, Koro nyaka item umo gima dhi e odi mondo ji one ni gik moko to dhi- dhi mafaya. Onge ot ma ji ok nyal chwanyore. Eh, To ber bende nitie mana e ot. Emomiyo awacho ni wasetemo kama wanyalo umo gik kae. yeah.
Asante sana Karamagi Juan kamoro mar mintire ka oteno makende mago biro kamano maduong' ahinya nikech koro wachope giko mar chenro mar ng'e jothumbewa kama bende wan kaachiel koda Abungu System ma bende en the manager mar The Rumba Group kendo the CEO director Abungu system yeah internationally eh. bane kono bedo wan kama obede ni wan kane kaachiel kod six videos kata bedo wan gi other more five uh, videos ma bende wadago olo kata kono bedo wan mimiyo is making an appeal kaka jahera mare eh, ma bende inyalo yoro tumbege kata ni youtube mage abungu system facebook page abungu system tiktok abungu system all the platforms gin mana abungu system do not forget ni our final project kaka in jahera mare

Koro an support ema dwaro. Support kumiya tabedo ng'ama olowo ng'ama ni malo molo kaka kwano. Yes. Koro aherou wanere gu chieng' machielo.
Kawuono wuoyo ganye. That's uh, ah. till Thursday, right? Oh yeah, yeah, Thursday.
Wow.
Mana kama nyakwaro mdogo wangu kwa mundu nga inyo kumkete mani chungu onagi TV Facebook page, YouTube page onagi TV pang and of course wamor kabisa kabisa nyanua kelo ni cheno ni achel kachel ka wuke selala resort hotel maduong eh, chungu bongo ma Kisumu City madore Oginga Odinga sini kwa mdogo wangu kama mdogo nga inyo kumkete mana kanyo kachel kwa malignant mara selala resort kachel kwa da producer eno muniguo benga international music for life mani chai cheno ni Enan Steve James aka